Ber litino acoli kaka lwo, Tim tye angwen ma rwodi ma megwa ma Rwot Chantua pire tye ka telo wigi. Gin tye ka cito Kampala a ka rwatte ki tim pa litino acoli ma gin tye Kampala ma Chief Justice Chiga Moi Owiny dolo en aye diki, gin bitelo wigi me terogi ka rwatte ki ladit lobo me neno lok me agikki. Wan watamo ni lok ma diki-ni dong bibedo lok me agikki pa executive order three ma ladit lobo omiyo, actually an amito ni wun wubed ka lega, wuleg tibu pa kwariwa wek diki lutelawa ma diki Chief Justice Chiga Moi tye ka telo wigi-ni omyero adiki dong wamito winyo ni Ladit lobo dong omoko ni balalo omyero gin gua ki i lobo Acoli. Litino Acoli, kaka alwongo legawu ma amito ni wun wuleg ki, wun wuleg abila kacel acel, acel acel, acel acel, wun litino Acoli weng ma wun wutye te ker mapat pat, wuleg Tipo ma tye i duruwu kacel acel. Wek tipone aye oti diki ki tim pa rwodi ma Rwot Cantua Pyere tye ka telo wigi. Wek tipone aye diki oti ki memo palamen ma gin diki tye ka ceto. Wek tiponi aye oti ki wegi kom-mi abic ma gin tye ka cito. Wek timoni aye oti ki litino acholi ma gin gutiyo tic pa gamente i rwom madit ci kobedo i cawani dong gin tye ka yweyo gang ma gin tye ka cito. Acholi tye kobedo ni in rikod ni ka tipo pa acholi aye tye ka lokke acholi nongo acholi ne kwedi. Ento ka tipo pa acholi oa o ki i kom latin acholi Nongo acolene obange bange ma dok bene lapoya lapoya bene dong ryek loyo. Atamo ni nino ducu an Honourable Mawa Francis aluku ki labol. Ka wunu nen litino acoli ma gin gucako tela ma onongo tibu pa kwariwa aye telogi calo Honourable Norbert Mao, wun onongo neno kit ma Ma onongo loko yeyo got. Ka Mao peya oloko i palament, nongo memo palament weng ma i ot gingeyo ni dano peya oloko. Ka inen o Jacob Olanya ma onongo pud tye tipo aye tye ka telo ne, oa ka lok In itu ngeyone ni enoni Acholi tye ka lok. Acholi, Kobedi ni tin ki wi otyeno ma oweko atye ka lokowu lok ene-ni, i kare ma abedo ka winyo lok pa Honourable Father Onen, Honourable Father Onen tin oloko. Tyen me acel, tin en okati ki lok i kom Balalo. Lok ma tin dong en oloko-ni dong lok Acholi kikome. Oloko lok kit ma Young Father onen ma onongo tye ka telo Acholi ma onongo tye i ekilica. Father onen tyen oloko ma waco ni Yoweri gin ma myero Acholi onge en aye Yoweri tiyo ki peko, tye ka tic ki peko ma tye ka makowa me weko balano pe bed i lobo Acholi. Father onen tyen tye ka wacone ni Yoweri tye ka tic ki can matek ma gubedo weko lutela lutela coli kobedi ni gilego wa ciling kwan latela tye ka lego ciling kwan calo lutela lutela ma gua ki i Amoro Amoro district local government man gin ma tin father tye ka waco ne ka maleng ni Acholi wubed ma wangu twolo omyero wunen ni wunu a malo Acholi ma nyuto ni tikki in ia o ki ka lok pi Acholi ci tipo, tipo pa Acholi a o ki i komi ci lok ma in iloko-ni, in dong iloko lok ababa keken ma nongo ni dano lwak pe i kori. Atamo ni Wun litinowa, man wudiko wunu bucero ni, Wan wumito ni tip Acholi aye otegwu wek wunu lok lok ma Acholi mito winyone. Lok kome dong tye acel keken. Lok kome dong tye acel keken, en aye me nenone ni balano omyero adiki ni lok ma mwaka wamito winyone ni ladit lobo oye ni balano myero gua. Lok ka lutela mapat pat ma gin tye ka cito kakany enoni, lutela ni enoni pe gin tye ka lok ki tibu pa Acholi. Tibu ma gin tye ka lok kede-ni en tibu ma kidiyogi ki can matek ma wan watye iye-ni. En aye oweko lutera-ni gin tye ka lok ni balal omyero gubedi do Acholi. An atamo ni ka inen tibu ocako konyowa wek wangwa oyabbe, ci omyero onen ni waneno peko ma tye ka bino. Peko ngo ma tye ka bino? Wun wungeyo ni lweny mo ma wi lobo lwenyo nono. Peke. Lweny ma tye ka bino i kom Acholi-ni bene ma tye ka a ki i twak piny weng pe tye nono pien lonyo madit. Wan niang nongo wangeyo mere wabedo ata nongo ni kwariwa odelo mere ngomme ki tong ci owekowa ngom malac ata. Ento kobedo i cawa-ni, ngomme eni ma kwariwa oweko-ni mono dok onongo twon lonyo madit iye. Te ngomme eni ma mono Ma kwerowa weko ni te ngom ki nongo ni opong ki natural resources onyo lonyo madit me lobo. Moo madit ma ki romo romo konyo wi lobo tye i ngom i lobo Acholi. Dong tyen lok ma weko ni kobedo ni balalo tye ka bino. Balalo ni ka in i penyo ni balalo anga gi? Balalo en aye? Balalo en aye anga? Kong i peny ni balalo en aye anga? Balalo en aye Kaka ma gwoko dyang. Ma kaka ma gwoko dyang, en aye kaka pa ladit lobogi. Ma nyuto ni balalogi en aye ladit lobogi. Balalo en aye Jerucalem. Balalo en aye kombeddi gin tye ka loc i gabenne. Dong, lworo pa wan acoli dong enno ni kombeddi i cawa-ni, ki kit lweny me eni ma otyeko kerowa weng, ka wan oweko jo ma tye ki ker okette eni dok gin gubino ka mayo ngom wi lubo acoli weng, Pe dong gibimayo ngomi keken wa tyeko dano bene ma lelo bityeko dano. Mar aye tyen lok ma in ma in latin lwol in latin acoli pe in ingeyo ni gin eni mo ma bibino ni pe obugudo komi. Dong atamo ni kit ma pala oneno ocako lokke me goro duru bot litino acoli ni acoli wa ayu malo wun ma wutye i tela wun ma wutye I dog tic mapat pat, atamo ni waa i malo kacel kede bed diki miting madiki acoli ci akuro ni kati ki lok mo ni balano omyero gubedi ki painting ngom wun wuwinyo gin ma Father Onen owaco. Father Onen ma onongo manaka yam donyo i palament pe obedo ka lok ki tibu acoli weko lok ma loko-nu olok ki mo ma pe ye it dano Ento tin, tipo pa Acholi odonyo kikome oweko ocako lok ma kun waco ni, Ngom kwaro balalo bene pe romo celo de. Cik mene ma balalo celo ki ngom kwaro? Acholi, Atamo ka wun wunen kit ma tipo pa Acholi tye ka tic kwede ni cakki ki ikom President. Tipo pa Acholi otiyo oweko President omiyo Executive Order 3 ma waco ni I Executive Order Trire ni, there is paragraph ma waco ni, ni balalu ni eni ni obedo jo ma gilako ata, ma kitgi rac adada, ma pe girupore me bedo i kin dano. Dok owaco ka maleng ni, gin balalu ni pe gin gua ki Uganda, ma eno ni tipo pa Acholi en aye oweko ladit lobo kati ki Executive Order Trire. Ento Ki i ngeye i kombeddi cawa ni, ka in ikwano i jaga ki pi kodi acirit ma ladit lobo ocwalo, ki dok inen kombeddi gin ma ladit lobo tye ka loko citanne, ci in ingeyo ni ada tipo pa codi kong oweko ladit lobo oloko lok ada. En aye oweko lawo lawo mada ara kati ki Koko bot litinowa ma tye i cekini tim ma jeno lutema telo wigi ni otema jeno lutema. Lok i egini weng ma wan gubedo wan watye ka bako wa ladit lobo ma wan waworo bene okati ni balal orac do ci dok in imako wa pingo ma wan watye ka kok ni balal orac-ci. En ni kome bene oneno racce ci man dok tim ni eni ni amak ma wun wutye ka mako wutye ka mako dano wutye ka gengo dano ni Dano pe gudemonstrate i nge balanu omyero guceti. Latin lobo kikome bene owaco ni jone rac do. Actually an atamo ni wan wabedo ka lega tim diki wan wamyero winyo ni rwate me agikki ma ang tim ma megwa ma ciga moi owiny dolo tye ka telo wigi an angeyo ni gin obudukiwa diki en aye nino ma actually oigoyo bul Pien nongo ladit lobo oecung i lokke ma en owaco ni, Balalo jo ma tye unruly, en ni pud itemi gin weko gin tye ka bedo i kin dano, omyero gua ki i lobo Acholi. Lega wa bene dong tye ni, ladit lobo myero bene onen ni lweny i kom Balalo ma en ecako lweny kun icung ka cudo. Cakke wa i 2017, diki dong ladit lobo, wan watye ka leko tipo pa kwariwa ni oweki ladit lobo oye balado gua ki i lobo Acholi. Tyen Acholi, dano weng obed ka lega kun kikuro lok ma diki kati. Jokjok ma malo.